Ka bul tanna chu phone screen chan ve thim phone screen chan ve keh.
Awle hei Zanina vawiin lamah khan Champhai Tlang Sam Eco Park ah khan ih Paragriding hawnna kan nei a, hei Zanina chawi hmain hun remchang kan hnei thei hlo mai a, Sarzir nen phuah chawp deuh nge an titi dawn a ni a, ropui deuh turah khan lo ngai lo ula, ih a hmasa berah chuan ih Champhai lampang kha chu kan dah tha rih phawt ang a, engtinge umm hemi Paragriding vel i luh chhoh dan hi tlem azawng min hrilh thei ngem? Umm aw a bul tang sawi ila ih hemi Mizoram Aero Sport Association a khami a tir chu kan la tel lo a khami khanin international event kha sir chhiah a buatsaih sawi a tah chuanin ground adventure lampang kan lo tih vang khanin ground duty ah khan ah scoring scoring duty just te puitute khanin min hmang a tah chuanin ah kan emaw Mizo kha thlawk an awm loh ih hnam dang kha a rawn tel nasat a ni engtikah awm ah sawn ka la-- thlawk ve thei ang tih rilru ho ka papua thian deuh neih loh kan sawi ho ta chuan a hnu deuh lawkah khan mahsa hianin training a rawn buatsaih training duh tih kha interview theih tih kha a rawn ahh ti chhuak a ka interview ve a chuanin ka training ve a note vanlai phai chuan champhaiah te khawn ka rawn training a tichuan-- Te tang chuan a in tan chho deuh mai. Eh a nih chu.
Chuanin hei i YouTube channel te kan lo thlir thin ta. Chuanin khata kan hmuh dan ah kha chuan adventure lampangin i all round em em ta. I hemi paragliding chauh lo pawh thil hrang hrang hei i hmanah YouTube channel ah i upload ang deuh khan tui hnuai luh ang chi te maw leh khami i. lui lui kam vela hi kalte lui chunga eng enge mawi rawn ti vel kha hetiang lampang hi eng tin nge i eng in nge nangma motivate chia i eng tika tang vel nge hetiang lampang hi rawn tui chho tan
college ka kal lai vel khan in i ama pun vei vei let tui zong chu ka nga a college ka kal vel atang khan in rilru a hian a rawn thi thei lo a ih turtu hi a awm a chu chu kan ram hi ih engtik a tih ang adventure tourism te eco tourism ah te hian in hmun kan nei tha a tunah pawh champhai in hmun in nei tha a chuan champhai vawiina paragliding site kan hawn hi engtik aṭang nge a awm tawh ang ih kum kha leh chen kha te hian a lo awm tawp ta chuan vawiinah kan hawng chauh. two thousand twenty six ah kha mi hmalam zawng khan in i hmanga ti hian hman tangkai lo a awm mahse tuna hman tangkai in a rawn awm chhuat a tiang deuh khan in mizoram hian in eco tourism leh adventure tourism ah hian in i potential kan ei tha a kha mi rawn pho chhuah pah theih na ni fawm khan ah mi dang influence nan khan adventure hmang khan in ah ka thei ang in hma ka rawn la ve a i adventure sport chu land water and air a nia i enge pakhatah khan keima tuina ber chu mountaineering a nia mountaineering a mount everest te lawn chhuah e e khatiang ang tlang sang hmun dang han fan te kha ka chak thin a mahse mountaineering a insur bing theih ah khan ka inngai lo a ah mizoram tan khan land water and air ti deuh mai la kha mizoram ina kan hmun neih that pho chhuah tur kawngah khan. Ka rilru ka sawr hlim rih ta, tichuan ahh er lam a nih maw len water kha tiang zawng khanin ka theih ang ve, ka theih ve angin ih thahnem viau lo mahse hma ka rawn la chho ve. A nih chuan i insawi kiah khan i zawh chak deuh mai che ka nei a, kan champhai i hmuh dan hi ih eng angin ngei hmu a, chuanin ih tourism lamah a nih emaw hetiang adventure lampangah hian, I, Hei ai nasa zawk hian ṭan lak theih dan tur emaw a nih loh leh hai chhuah tur thil la inthup hi a la awm thei ni ring em? I,
A awm thei a, umm, tunah hianin Champhai-in a hnah sin kutah khan Champhai hnah sin kut, Ih hnah sin kha sang hnih hma lam khan kum tin an lo par tho chuan an par thlawn a ni chuan ih hnah sin kut a rawn ti vul chho tu te an fak awm a kha mite zar ah khan hnah sin kut a rawn awm chho a hnah sin kut avang khan tun ah kum ah khan in nikum ah khan ih champha chheh vel a sum hnah sin kut a leng vel kha a za ti hrim em khror engzat nge? Ka lo chiang chi lo. Umm, chu chu lo i lo lo en rawh aw i ka sawi dawn lo tunah chuan kawr emaw zat khan Champhaiah hian sum kha a leng a ni. Chumi awmzia chu Nahsin kut avang khan Champhaia i hotel te, home stay, sum dawng ei leh in a neuh neuh ah taxi te nia a neuh neuh ho khan income an rawn neih phah teuh ta a ni. Chu chu hnah sin chauh chuan vawinak an va kal a mual buh vawm ah. Mual buh vawm ah tlei zawng a lo awm leh teuh a, chuan Champha in leilet hmun mawi deuh in a nei ta chuan paragliding site a awm a, mual hemi hemi ah hian in adventure tourism leh eco tourism te hi nasa deuh in a kal a kal thei. Hnah sin avang khan chhum tam tak Champha in in la lut a, chuan hnah sin ni lo thil dang pawn in chu chu Champha hi hmun in nei tha. Mizoram ah chuan in Champha leh. Thianzawl ih hi a tawpah ka dah a, ih kan ṭan mipui kan thiam na kan ṭan tlan thiam chuan. Ih anih chuanin ih hemi ih tuna kan neih sa bakah hian ih champhai hlutna ram leilung hlutna hi ih engtin nge a chhung a cheng maw? Entirna nang ni chu ih ṭawngmawi lo lo ni lo se champhai miin ni lo ta, keimahni champhai chhunga mi ngei hian engtin nge kan lo haichhuah ve thei ang? Eng eng ti kawng zawngin nge hma kan lak ve theng tih kha i nangmah atangin advice kan ti dawn nge? I inhrilh hriatna ang kha min neih sak thei ngem? Umm. Example tha deuh Champhai chuan in nei sa tawh a. I example tha deuh chu hna sin a ni ta a ni. Hotel nei hotel neite leh homestay neite hi umm in zawh chuan hna sin kut avang khan an lawm viau ang. An income kha a rawn sang dawn. Chutiang chiah chuanin i. Champha hian hmun inneih tha a hemi Sawlai mual nuam leh pha a hemi tlangsam leh helai chheh vel hrim hrim ah pawh hian in khual zin hip theihna thil tam tak hi awm ta a ni. Heng in lei let hmun sangha dil hmun leh heti ang hrim hrim te hi heti engtik atia kan ram hmun kan neih sa hi a mawina leh a hlutna hi ih-- Hnam dang ten a min rawn hmuh chhuah sak hun nghak lo hian keimahni na engtin nge khual zin in an rawn tlawh chak anga engtin nge an rawn kal thei ang ti zawng a hma in lak thiam chuan tourist an rawn kal nasa anga tourist an rawn kal tam chuan Champhai chuan in hlawkpui leh dawn ta. Khami ah khan maw a hai chhuah dan tur kawng ah khan engtin nge i lo sul lo sutu Mizoram tana hma lo la hmasa tu te in lo nih na ah i Ni lo e, ni lo e. Engtin nge khamia kha i engtin nge kan sawi ang, i sponsorship te leh eng eng emaw vel kan ti nana i rethei tak tak te hetiang lama tui te pawh kan lo awm mai thei a ni lo leh nei tak tak hetiang lama tui te pawh kan lo awm mai thei a nei tan kha chuan a awlsam ta amaherawhchu nei ve lo tui ve bawk si tan hian engtin nge hma lak theih dan tur
Chu chu eng eng bik ah nge nei ve lo tu tih hei entir nan a sorkar scheme han apply dan te maw a ni lo leh sponsor hmuh ve dan te khami sponsor leh sum a bul tan a tur ang chi ah kha chuan tunah hian zpm sorkar ah hian in ban a kai an ti ta a ni ban a kai ah hian in khami entir nan ihh hmalak tum dan kha. Mumal tak leh khatiah ang kha i ziah, khami project kha ziah tur mumal tak a neih chuan sorkarah khanin i ban a kaih ang chi te khanin a theih ta. Tin, loan hmang pawhin bul a tan thei ta a ni. Tin, i hemi bul tan nan hian keimah hi kan insawi mai mai ang a, i Eng nge ka tih ang, eh, naupang lampang chuan in vawiinah pawh khan min chi bei luai luai ta, a lawm awm lutuk ta mahse ka tum ka la thleng lo ta a ni. I ka bul tanna chu umm phone screen chan ve thim, phone screen chan ve keh chuta tang chuan video ka edit a, bul ka tan chho ta a ni. Chumi ka sawi awm zia chu bul tan nan hian ih khawvel hmun dang te ka state Mizoram hmun danga lian sa leh hausa sa nih hi. Sum entina chumi bul ka tan duhah nuai tih kha ngaihtuah ngai lo. Kan neih sa leh kan thil hemi a awm sa hmanga bul tan thiam hi pawimawh ka tia. Tih entina sum lam pawng a harsa kan lo nih chuan keipawh ka harsa a, bul ka tanna kha te a ni. I te reuh te atanga bul tan ka hreh lo ang u. Te reuh te atang khan bul tan ila hmang, kan bul tanna kha hmang thiam zawk ila umm Engtin kan ting aw aw. Japan ramah te khawvel hmun dangah chuan pangpar an pangpar a par a kual zin an va tlawh rui rui mai a ni chuan champhaiah hian tlai zawng a par thei a hnah sin a par thei a hnah sin chu intih tawh ta tlai zawng a par thei a tin phul mawi deuh deuhin a nei a leilet mawi deuh deuhin a nei a khami hmanga umm-- Khami khami inneih mawi ho kha i khual zin na an rawn tlawh theih tur ang khan a siam theih a tia nan Taizawng a par theih chuan mual lian deuh khat tawp kha sawtah far park te ani ta ni far far park ani tawp ta mawi em em ah chuan khatiang far park ang kha Taizawng in phun khat vek ta se. Tlaizawng par hunah Tlaizawng kha vul khat vek se a mawi thlawn dawn lo. Entry a langa khualzin an rawn tlawh mup mup dawn. Chu khati ang deuh khan kan rama tual to sa leh a awm sa hman thiam kha pawimawh ka tinan chu kan nei sa bul tan tur hianin thil ropui deuh va va tia sum tam tak va eng lo ai chuan kan nei sa hman thiam hi pawimawh ka ti. Tah chuan khan zawhbel leh duh deuh che pakhat chu maw i ni chin a i sawi ang khan. I tum ila thleng lo itia khatah khan enge i tum a, enge i i main? Ae khai umm kha mi ah kha chuan maw ka sawi thiam chiah lo a umm keimah rilruah hian in mahni in hai vu entin a a hming in master ka lo zo ta a ni i sorkar hna leh mahni hna mahni chhungkawt chawhna tur ang kha Ka chhungte pawh hian in ngaihtuah ve lohin ti thin a ni. A duh chuan duhsaktute zarah te leh keimah englo angah pawn hna chu mahni thawh tur ang tawk chu ka nei thei ta mahse Mizoram tana ka luan chhuah ve theihna Mizoram khita kan la din ve theihna tur a ni dahlawng maw tiin adventure tourism, eco tourism lampang hi ka kalpui ta. Ka tiang ang zawng khan ih engtin ka ti ang aw umm engtin ka ti ang ih ka din ka nih tum ang kal thleng lo tih awmzia chu tunah hianin hma kan la chho mek a hemi adventure tourism eco tourism ah hian mizo hi puitling tawh te chu hma kan ah kan kan ni tawh mai ta a ni tha lai zawk te hi hei aia influence nasat-- Hei aiah an ri lut hnehna sati ka duh ta ni. Ih tian entirna siam ila um example anga tunah hianin Champhaia pawh Champhai hianin inchhung hei heng cheivelna hian eng in hman thin ih dear turf plyboard in a lut nasa ta ni. Chuan heng hi eng atanga siam nge kan tih chuan i hre tho ang a. Chuan Mizo riam mau te ih tih hi kan ngah nasa ta ni. Chuan heng hi. A thlawnin tiang tun kum tlem in ala awm char chat a ni. I thalai thalai zawk ten kan rama mau te kan thing leh hei kan mau nei tam ang te hemi hmang tangkai thiama heti ang anga tanga project engemaw zat te rawn ti chhoh a i heng hmanga ram dang atanga ply board leh deuh deuh kan lak luh rui rui hi-- Ti tawpa kan ram kan into delh a, kan ram atanga thawn chhuak thei tur zawk hian chutiang anga tha laite chu khatiang rilru kha kan put angai. Sorkar hna ringawt aim tur kan ni lo i khatiang zawng khan chuan chu chu kan thil kan rama thil neih ang a ni ta ni chuan pakhat leh chu entirna umm za dawr te kan sawi kai ang e, za dawrah plastic man tlawm deuh deuh, chair man tlawm deuh deuh, zaman te thil te. Plastic cutting kha kan lei ruih ruih ta heng hi eng atanga siam nge anih chuan bawlh hlawh a plastic solid waste heti ang vel atanga i rawn eng lo chho khan ta ni aw Mizoram ah hian in kan ngah lutuk ta nuam hnawk ah luang ruih ruih ta ni Mizoram in ka tiang collect collect a lei khawm tu chuan khat atanga i heti ang kan mamawh ni tlin a mipui a kan mamawh ang rawn siam chhuah a kan ram in a kan lak lui ruih ruih titawp a kan ram tan a e kan rama inhralh inhralh engemawzat kan ram tan a kan rama mipui te kan mamawh leh kan mamawh kha siam chhuah plus ihh thawn chhuah ka ti a state atang e hmun atang kan lak luh char char kan thawn chhuak thei kan hnawk hnawk leh kan ahh plastic mamawh loh hote a ralh a a thenin an lei an kan hralh ve deuh reuh a thirchhiate pawh kan hralh a thirchhia atanga siam te pawh kan mamawh ang an nia. Kan thir chhe hralh atang pawh khanin a ai toin thil kan kan khatiah ang chi. Thalaite zingah khan sorkar hnathawk chauh aim lova min khatiang ang. Kan ram ina kan tih theih ngei i sorkar hnathawk ringawt aim lo khatiah ang chi bul tan ngam tur ang chi a. Kan thalai te ho i hmalam tura fuih chhoh kha ka ril ruah awm chhoh ka tum ka la hlawh tling lo ka tih awm zia chu keima dinhmun sang deuh a dah a hausa deuh a awm a i khatiang ang kha ka la thleng lo ka tih na ni lo in Mizoram kan thalai te leh Mizoram zawk hi khitah i kan Economy hi sang dinhmun sang deuha a awm hma chu ka tum ka la thleng lo ka tihna ang deuh a nih chu.
Ani hi chawl a ei lo a nia ih hei a chawi hman khan pawt kawi zawk a nia ih chuvang chuan ih a tawpna bera kan zawh turah chuan vawiina kan paragliding hawn taka kha champhai hmun ngei maiah ih official in Mizorama pahnihna kan han nei ve thei kha eng nge min hmuh sak dan le amah ngei pawh hi a thlawk a engtin nge kan tih ang mi hrang hrang phur in a thlawk kual a hetah hian eng nge a experience nia kan champhai paragliding a hmuh dan hi kan zawt anga chuan kan hun kan ti tawp dawn nia a sai tur tam khawp mai kha mi ah chuan i champhai helai site hi
a tha ta kawt a.
Champhai chheh velah tlang sang a awm lo a awm lo a, mahse khilai a sang ber leh hmun rem ber khan ta win condition pawh a dik a, a tha a chuan a landing leh engkim a safety ah pawh khanin a tha a chuanin ah a hmun a rem a, chuan khami a ka belh duh chu beer billing ah kan zin a ni, beer billing ah kan zin a paragliding kan zu thlawk a, zingkar atang khan kan tho a breakfast-- An kawng dung zawng zawng kha i ei chawp dawr a ni a, zinga inhawh pawhna tur dawr kha a awm tlar phei. I foreigners ho kha an khat, foreigners bakah India ram atanga zin ho kha kan lut khawm a, tichuan thil kan ei ta a ni. Khami ina, khami dawr neitute kha zingkar atang an inhralh char char ta, an hlawk. Chuan a dawtah chuan kan thlawk dawn a, khitiang deuh tawh khianin a thlawhna hmun ka tlang chhip ah pan a ngai ta a, ih taxi kan hmang a kan thlawk kan chho ta a ni. Taxi kha a ding a, a inban nek char char, taxi khalhtu te khan income an nei nghah lutuk, chu chu a ni let a, chuan kan thlawk a, thlawh man kha side ah khanin a thlawh man kha an lo la ta a ni, ih mi dang ai entir nan ram dang atang state dang leh khatiang hmun dang atang ka kal te tan kha chuan tunah pawh hian keini pawh hi Mizoram hmun dang atang ka rawn kal ta a, helai side. Enkawltute leh helai tlang thlawm an kha kan rawn chawi ve kha ngai ta a ni. Kan rawn chawi ve hlek ang a, khilai hmun siamna leh helai in enkawl nan khan. Chuan tiang deuh chuan kan zu chawi a, chung kan thlawk bawk ta. Chuan kan thlawk zo a, tlai chawhnu vel leh a tiang velah khan dawr velah kan kal kual a, anmahni beer billing thil vel entir nan An traditional thil nena inzawm leh kami paragliding thil I love beer biling tih te leh ting te la kan lei a kan englo ta ani. I Mizoram atanga kal te khan sum tam tak kan han thlauh. Chuti ang chiah chuan helai hmun hi khawvela kal zel anga nakinah chuan foreigners te an la rawn inpel suau suau anga i kawngkama zing a dawr nei tu te khan an la hlawk anga tin taxi service te kha khilai hmun tlang panna tur taxi service khan an la hlawk leh anga landing atanga chhoh zel dang khan chuan Tourist i nih. Chu chu ni ta chuan helai chheh vel hian entir nan I love tlangsam paragliding site emaw I love champhai te chuan champhai ina in thil neuh neuh ang chi kha leh thil mizo thil leh ting kha in lo zuar teuh thei ta a ni. Kaka tourist ho hian in umm. Thil changkang deuh deuh ai chuan ka tiang local thil ang kha an ngaisang ta a, chu chu ka sawi ta chhan chu khawvel tunah hian a bul hi kan tan chauh ta a ni, a hawnna kan nei chauh ta a ni, tun atanga kan kan fate kan tute chuan tuna kan bul tan hi an rawn chhawr tangkai thei chiah ang khatiang khan tuna kan bul tan hi chu lian angin lang lo mahse birbiling te pawh a bul tanna chu lian lo mahse tunah chuan sorkar atanga puihna leh sum mamawh miau kha a. Tikhan a khawtual khan sum kha amah leh mah khan tian khual zing atang khan a rawn lut ruih ruih ta a ni. Chu chu kan thlir chu a ni ta a ni. Helai tlang Samde Champhai bik ka tiang anga amah leh mah sum a in eng nge a rawn luh kual ang kha. Tunah chuanin lian ang in lang mah lo lang lo mahse nakinah chuan tun atanga kum eng emaw zat a veiah chuan ah kan tu kan fate chuan tuna kan bul tanna khawtlang huaitute Champhai Aero Sport Association. Mahsa a ni emaw ahh kan ahh minister te emaw hemi a bul tan tute hi min la rawn eng nge ka tih ang ihh an la rawn lawm ang tuna kan bul tan hi a te ang in lian mah ahh lang mah se nakin ah chuan an lian ang umm chu chu ka sawi thiam dan aw. Awle a lawmawm khawp mai hei an chei hma khan pawt kawi lawk a sound te pawh kha duhthusam in a chiang dawn lo a chhan chu kawngpuia tihian motor kan dah a tiang khan Phuah chawp deuhin ka heng kawm lawk a nia. Keimah chauh min kawm a, hei helai chuan doh dawn chiak ei pawh a chho dawn a, ka pilot pui te ih eng nge Masa Mizoram Aerosport Association a ka pilot pui te tunah hianin a sawm vel ka rawn chho a, keimah chauh min kawm a mahse kei kei chu tian an zinga pakhat ve mai ka ni ta, kei aia tangkai tak tak leh eng nge thiam leh tiang lampang thil an ni vek a nia. Nia hei hun han tam deuh se chu a nupui neih chungchang vel te pawh khan sawi kai kha chak awm viau na amaherawh chu hei hun a nei ta si lo va e tin chaw ei tur te riltram taka awm te khan nia chuvang chuan kan inhre thiam a e hei hun tha tak leh hun tha veng tak min pek thei avangin lawm thu kan hrilh che a i kal leh zel na turah tunlai channel chuan duhsakna kan hlan che ka lawm tuk e aw ale ni point kal zel na turah duhsakna ka hlan che ale ale.